Ramona Preca tifforma nofs mit-tim tal-aħwa li jmexxu r-restorant tagħhom stess fil-qalba tal-Belt Valletta. Jispeċjalizzaw f'ikel gourmet imnebbaħ mill-kċina Maltija u Mediterranja. Illumina għadna ma' Ramona biex taqsam magħna l-ħarsa tagħha fuq ir-restorant u l-ħidma tagħha fid-dinja kulinarja.
Jiena skoprejt li kelli ħajra għat-tisjir, naħseb jien mindu kont żgħira ta' jirsu ħa. Seven years, jien dejjem ngħid li seven years kelli dak iż-żmien. Il-papa tiegħi kellu restaurant ġol belt u kien ħallina prattikament Mhux nilagħbu bl-ikel, ta' ma nesperimentaw bl-ikel. U jiena u Roberta dejjem insemmu għadin, kellna waiter, kien ħadem magħna dak iż-żmien u dejjem konna nagħmlulu ehm, l-affarijiet li naħsbu li għamilna xi ħaġa tajba għalina dak iż-żmien u kien jikola u kien jgħidilna vera tajba. Plus, hekk jiena u Roberta konnu jisna nagħmlu competitions jiena u tagħmlu l-iktar tajb, tagħmlu l-iktar tajb, taf kif. U jisna mek bdena nindunaw li li kellet tedi soddisfazzjon lin-nies u l-inna. U jisek awtomatikament Tiġu waħedha naħseb li l-imħabba bħal meta rusa u rusa jaqbdu flimkien. Ovvjament, inti titmur l-iskola l ewwel mbagħad war l-iskola mbagħad jekk ovvjament ħewġbuk il-catering ħatmur l-ITS. U l-ITS għamilt l-iskolastika tiegħi u mbagħad sifirit sena barra kun naħdem ġo Lukanda. Ovvjament, meta kont qed naħdem ma' Lukanda kienet daqsxejn hekk għalija x'tipu qatt ma ħdimt ma' nies li f'mal-papa, allura ġifieri Swietni esperjenza tajba wkoll li qiegħda taħt taħt ħaddieħor taf kif. Imbagħad inżilt lura, għamilt l-aħħar sena li jkollok l-ITS u mbagħad jisek tibda għall-ħidma tax-xogħol. Hi esperjenza tajba, hemmhekk hemmhekk jiena nemmen li l-ITS tgħallmek iktar Teorija ttik daqsxejn prattika, dejjem nemmen li l-prattika ġġibha minn fuq il-post tax-xogħol għax tintaqa' ma' ħafna affarijiet. Eh, barra minn hekk għadna kemm morna barra jiena ma' Roberta, tru l-ITS u flimkien ma' l-ambaxxa ta' Malta f'ġod Turkija. Kenna morru nintaqgħu ma' grupp ta' NGO ta' nisa biex ngħallmuhom daqsxejn kif jelevaw iktar il-platti tagħhom ħalli jkunu iktar iktar flessibbli mal-ingredjenti u jkunu iktar qisha bħalma tolqot lajn taf kif u tajnihom daqsxejn tips minn tan. Kienet esperjenza sabiħa u nisperaw ma tkunx l-ewwel tal-aħħar. Il-ġurnata tipika tiegħi. It-tnejn ma nersaqx lejn il-ħanut. Nipprova. Il-pija għandi mit-Tlieta sa l-Ħadd. Ovvjament fost il-ġimgħa jiġu d-deliveries, mela jiġifieri niġi hawnhekk, nara li l-istaff kollu ovvjament qiegħed hawnhekk, ikunu nduna minn qabel għax ibdew ċemplu sma dak ma ġiex dak ma ġiex. Imma kif nidħol nara li d-deliveries ġew u nagħti daqqa tajn il-karti, nara waħda xi prezzijiet jekk inbidlu xi prezzijiet għax ġil ma jgħidulekx U bum, mill-ewwel issibhom ma' wiċċek, għala ngħajlu kollox ġie, naqbad niffajljhom il-karti ħalli ma jkollix balla karti jiġru. Wara nara x'għandi emails, għax ġieli jbagħtu xi emails fuq xi mwejjed kbar, xi parties li jdu jagħmlu biex jisni ma nħallihomx ħafna fit-tul. U mbagħad xi noħossni qiegħda relax, ngħid ħa naqbdid naqbad nagħmel jew xi ħelu jew nitkellem x'ħa nagħmlu ġdid mal-istaff tiegħi. Meta nħoss li qiegħda pressata F'ħafna emails jew karti nagħmel nofshom, nieqaf, immur nagħmel xi ħaġa u jisni nerġa' jitwieled mill-ġdid. Mbagħad nerġa' u nerġa' ngħid mela mill-erba' sas-sieq, mill-erba' sal-ħamsa ħanaqbad nerġa' l-emails. Imma peress li l-karti mhumiex il-linja tiegħi inkun irid nagħmel xi ħaġa li nħobb. Nuħu naqa' break, pawża, jisek bħal meta tmur tolqot u tuħu xi 15 minutes power nap u nerġa' nġi lura. Imma dik isa bażikament hija l-ġurnata tiegħi. Skont jekk tkun ġurnata li minflok disa' filgħaxija u mbagħad filgħaxija ngħid bum ħa mmur għas-service, qisek tipo tgħid hands on. Imma jekk tkun tan-nofsinhar, jiġifieri ta' filgħodu, hekk prattikament. Mola jgħaddi. Jien l-ikel jogħġobni. Kollu. Però mbagħad jogħġobni ħafna l-ħelu. Ma nħobbx tgħidli tħobb idduqu ħafna u ssifer u dduq il-ħelu, le ma hekk le. Imma nħobb narah u nħobb narah sabiħ. U mbagħad awtomatikament meta nara riċetta li nara vera sabiħa u ngħidilha llu għandha n-nats, għandha ċ-ċukkulata, għandha l-gidma taf kif. Ġo moħħi żibda sejra rrid nagħmel xi ħaġa, nagħmel xi ħaġa, nkun rrid nagħmilha sabiħa. Jiġifieri iva jogħġobni l-ikel jogħġobni l-ħelu wkoll. Hawn min jogħġbu l-ikel biss, issib ħafna xeffijiet li jgħidulek jogħġbu l-ikel biss. Imma jina ġobni ħafna l-ikel. U l-qoddim nixtieq nagħmel xi ħaġa, ma nafx hekk kif fadla li iktar żmien għax tkollok bal enerġija biex tiftaħ ħanuta fi biex tibdih inti. Ma nixtieq li jkun xi ħaġa tal-ikel li għandu x'jaqsam mal-ħelu.
Ramona u Roberta waqqfu dan ir-restorant b'tifkira għal missierhom, Charles Preca. Għalihom ir-restorant huwa ċelebrazzjoni tal-imħabba għall-ikel u jservi ta' tribut għal-legat kulinarju tal-familja tagħhom.
Naf imma l-papa dejjem titgħallem. Papa kien dejjem ħafna fis-sauces. U naf kien joqgħodilna attenti pereżempju Jekk filgħodu nitlu l-utar ta' xejdina fejn dax ippruvaw kunu hawn. U jekk nitlu pereżempju naqbdu xi ħaġa, jekk pereżempju ġejna tlieta xi tnejn kien ikun magħluq. U ma niftħux il-friġ biex naraw x'hemm u m'hemmx biex nibdew il-ġimgħa taf kif kien jaqlanna, ġifieri jisek tipu titkun taf x'għandek qabel ma tidħol u tibda taf kif. Mal-fija naħseb jien il-papa għalkemm kien fuq xogħlu ma tantx itik il-proset. Imma hemm għalfejn ma jgħidlikx il-proset taf kif? Naħseb xorta kien qisu li l-eks man u fl-istess ħin qisek qed tidra the way forward u t-tajjeb mingħajr ma ħafna għajjat u taf int ġifieri naħseb naħseb dik tgħallimtha ħafna jien li xorta tista' tgħallem mingħajr ma jkollokx ħafna tgergir, tgerġrix. u l-ġenn. Għanna ħafna platti minn fuq il-menu li ovvjament bdijom il-papa. Mill-papa u baqa deli. Umbat, aħna mbagħad ikun hemm xi affarijiet li nkunu rridu nagħmlu ġodda, mbagħad hemmhekk nagħmlu l-specialities. Jiġifieri jekk ammont ta' ikel mett tara xi ħaġa li hija żmienha bħalissa u anki ingredjent li hu żmienu bħalissa, nipprovaw noħolqu xi ħaġa li dak li jkun ġie u daq xi ħaġa differenti u jekk ġie għal dik il-ħaġa li kien daq, ħa jsibha. Jiena dejjem nemmen b'hekk. Qisu l-menu nikkalkulah bħala bibja jien. Tifhem? U l-ispecialities ġejt biex ma tkunx boring, dejjem qed tbiddel. Fhimt? U qed tara x'hemm affarijiet. Il-valur li naħseb li jiena nħaddan ġol estabbiliment tiegħi naħseb eh, il-valuri u l-mod kif jitkellem wieħed mal-ieħor, l-approach li jkollhom għal xulxin. Nara li dawk ikun qegħdin in place, għax imbagħad fuq dawk naħseb għandek timxi jkollok naqa' pedament sod Huwa basic naħseb jien ta' kollox, imma mhux kulħadd jużah.
Għal Ramona is-sodisfazzjon f'xogħolha jiġi mhux biss mit-tisjir u l-ispeċjalitajiet li joffru, iżda wkoll mill-kuntatt mal-klijenti u l-kuntentizza tal-patruni. Aħna komplejna nitkellmu ma' Ramona dwar din il-karriera u l-isfidi li tiltaqa' magħhom.
Jiena naħseb huwa importanti li jkollok kuntatt mal-klijenti Mhux għax mingħajrek ma jgħaddix, għax ikollok staff tajjeb ħajgħaddi mingħajrek, però inti meta għandek għandek il-kuntatt dirett mal-istaff, hemm xi ħaġa li jisom huma ġew għalik. Jew bħal meta tara ritratt tirriklama u tagħmel ir-ritratt tiegħek. In-nies se tħossu jisom connection miegħek. u anki li ġi u li għaraftu u jaf xi jħobb u liema mejda jħobb, il-klient iħossu iħossu tajjeb. Plus hekk aħna dejjem ngħidu li niġu għax-xogħol mhux jisna ħammorru għal qatla jew għal forka, jisna jisna jnaf jisna morna fis-salott u ġew in-nanna, n-nannu, t-tija u ħnamlu belete. Ix-xogħol inħossu hekk. Il-platt li nħobb nikol jiena jekk skont minn ħajsajrhom, jekk ħassajrhom il-mami għandi platti jeda, jekk ħajsajrhom ir-raġel għandi platti motor, per eżempju, raġel hoppi sajr ħafna, jekk najlu jnaf, jekk naraw per eżempju naqamal tem barra u naqariħ u bartu, jekk jgħidu Nitfgħu bol ma' brodu. Jekk ilma miċ-ċempel tgħidli ma, aw tgħidli ram, tgħidli sajjart jien, ngħidlha s-sajjart, tgħidli sajjart ross il-forn, chicken il-forn. Jekk nibda minn filgħodu ma nikol xejn biex l-amur għandha jew għandu minn ħaj sajjar ngħid ħa nikol żgur. Imma il-platti favoriti tiegħi huma dawk hemm xi brodu, xi koxxa tal-ħaruf, xi ross il-forn, imqarrum, xi ħaġa li ma nagħmilx il-ħanut. Nkun ili nara ħut laħam affarijiet daw li tmur biex tikolhom, anzi dak waqas immissu. Nkun irrid affarijiet tipiċi li tmur id-dar u tikol, xi soppa jekk tal-għamla jekk hekk infittex. Il-ktib jismu It's About Time. Mela naħseb jekk ħataqbad ktib bidek u ħatara dak it-title, ħatajt għalfej It's About Time. It's about time jiġifieri għax ilu ġej. Il Roberta ilha tgħidli ram, issa li jmiss nikbu ktieb nagħmlu xi ħaġa hekk. U jien ngħidilha u hija kont noħodha biċ-ċajt u hija u hija u hija. Insomma, konna nagħmlu ritratti u photographers, kont naħalli kollox fidejek. Photographers ġejjin uħdu ritratti u dejjem jiġu sbieħ. U jisna nieħdu ritratti nagħmluhom u lesti mbagħad dejjem tiġi dik il-biċċa twila fejn titqgħod tikteb ir-riċetti u tikteb x'għamilt u tiżen ingredjent kull ingredjent. U meta ma jirnexxinniex noħorġu l-ktieb konna naqbdu raw ritratti u nagħmlu kalendarju li ġi darbtejn u eh, l-ktieb qatt ma wasal. Għalla mbagħad konna rġajna bdejna għad minn saħan għamluħ u bdejnieh u bdejna għamlu ritratti u eh, konna tikka waqafna daqsxejn. U kombinazzjoni ġid il-Covid. U Roberta tella Roberta tella ġid il-Covid għandna ċans Ajja ħa ntuh spinta ħa nagħmluh. Roberta kienet magħluqa, jien kont magħluqa, konna ninżlu every Thursday u noqogħdu nsajru fil-kċina ta' Utilajn. Insajru jiġi l-fotografer u l-stylist taw biex jagħmel il-mejda u hekk. Umbat konna t-najdu, issa wasan għasit nemmen li wasan. Umbat konna t-najdu, isma, xħan se moħda ktib. Għabbiz il-designer tan li konna ntuħ kedda sena wara sena, iġri jemmilom u dejjem Għallax naħseb biex xira nsemmuħ it's about time. U l-ktib semmejnih It's About Time. U bekk ġi dan il-ktib xi 192 recipes imqassam fl-starters, main course, zerta, varjat ħafna. U bad bih konna il-fondi tiegħu parti minnu konna għajnejna eh, lil tal-ALS il-Bjorn ukoll. Allura jisna minna xi ħaġa tajba u fl-istess ħin għajnejna u naħseb kien ta' suċċess ukoll li nixtieq nagħmel xi ħaġa oħra li kien suċċess daqsu wkoll ta' ġifieri qegħdin hemm.
Il-pożizzjoni ta' Ramona ġġib magħha responsabilitajiet kbar. Allura se nħalluha terġa' lura mat-tim tagħha biex jibqgħu għaddejjin bix-xogħol tal-lum. Narawkom fl-episodju li jmiss.

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.